Ech begréissen iech dann zu engem neie Projet op mengem Youtube Channel Mercadart Deluxe. Jo, de Marc huet vergiess Deluxe ze soen, mee dat ka jo bei Nintendo eng Kéier virkommen. Et ginn Online Battles just gemaach, dat heescht, maacht kee Let's Play aus dem einfache Grond, et ginn. Einfach keng nei Course, just de Battle Modus. An de Battle Modus géint Bots ze maachen huet net vill Wäert, dofir mir gi lo direkt an Online Modi an eben par rapport zu mengen Online Races, ech wäert hei emmer mat kommentéieren e puer Saachen alt a weeneg ginn, a kucken op kee vu mengen Kollegen grad Online spillt. Dir mierkt also d'Lëtzebuerger hunn alleguerten Mario Kart gären. Fir mol eng gewëssen Zäit. Mee bon, mir gi regional, halen ech emol den Ufank bäi, well d'Servere sinn erëm e bëssen iwwerlaascht. Et ass elo Samsdes, zum Release-Date vun de Spill zënter de Mëttwoch. Dat ass jo och eng Diskussioun, déi ech e bësse wäert ufänken. Mir ginn also an d'Schlacht. Mir huelen dann emol zur Feier vum Dag, ech mengen, mir huelen awer wéi d'éischt emol och en Inkling Junge. An mir huelen e Mofen, well et esou cool ass. Esou, an dann huele mer och den, ah, en Auto. Also et si e puer Autoen a Rieder bäikomm. Ech muss just fannen. Voilà, elo en Tipp fir Hanno Quat. Sou, déi, also muss d'Saachen ebe fräischalten. Et ass eng laang Diskussioun, déi ech hei ka féieren, mee ech wäert ebe kucken, fir ëmmer e bësse esou Themen ze fëllen. An d'Leit lauschteren mer enger Musek jo net gär no, déi ech do mat no Copyright Sounds gemaach hunn. Duerfir, oh hei, Portugal huet och schonn d'Mare Card Arte Lux, duerfir gi mer elo kucken. Et ass eeben elo, deen hei kënnt op d'mannst eemol de Mount, dee Format, op mengem Youtube Channel eraus. Et ginn Online Battleches gemaach. Wahrscheinlech 12 bis 24 Parts, dann heiansdo wann ech Lust und Laune hunn. Gesinn ech grad dat schonn d'Wii U hänke bliwwen ass oder wéi? Net Switch pardon, gesäit sou aus. Ja dann dann dat geet jo scho gutt un haut. Hunn ech schonn d'Spill eng Kéier resetten, dat geet awer virun. Ok dat do war e bësse komesch. wahrscheinlech erëm d'Spill net eens ginn. Also si mierkt, d'Servere sinn iwwerlaascht. Et gi jo mol nach keng richteg Servere méint, hunn ech d'Gefill. Dat kënnt jo alles eréischt am Hierscht vun Nintendo. Mee jo. Also Mercadarc Deluxe ass elo den 21 Abrëll 2017 erauskomm op der Nintendo Switch. Et gëtt vill Kriticken. Et ginn eben och Leit, déi soen, et ass einfach just e Port. Mee den Online-Modus huet Changementer krut, grad den Battle-Modus. An grad op mengem Channel wëll ech dee e bëssen hei ervirhiewen, dat dee geännert huet. D'Dynamik vum Spill huet sech geännert, also Nintendo huet jo awer e bëssen, ganz ganz e bësse méi gemaach dat Ganzt. An ech erklären eben och hei a mengem Projet, also deem hei gëtt ëmmer an ab und zu eben lo um Ufank iwwert iwwert d'Mario Kart 8 Deluxe geschwat an herno ab und zu meng Meenunge vläit geäussert, dat dat vläit nokommentéiert gëtt. Muss ee kucke wéi et ausgesäit, mee elo géif ech mol soen, mir stierzen eis an d'Rennen mat deem Battle-Modus. Ech hu mech elo wierklech dräi Deeg scho e bësse mam Spill befaasst, vum Mëttwoch un. Gëschter mat Frau Gäil ugespillt. Do maachen ech och eben den Appell un déi Leit déi den Video hei gesinn. Et gëtt bei videogames.lu eng Racer Grupp an eng Battle Grupp an do ginn eben och Wäertunge geholl all Woch eng Kéier an dat gëtt eben um Site bei eis ëmmer geupdate. Vu weem wuel, dat kënnt dir iech jo denken. Domadder wëll ech bëssen den Online Präsenz vu videogames.lu pushen an d'Häll wäert dat och ënnerstëtzen, well ech vun d'Häll aus keng nei Grupp wäert maachen. TL-Leit spille fir VG Ailou de Moment an ech hunn eben och en Announcement ze maache vun den TL-Leit, datt mir erëm CDs probéieren. Nei Video kënnt elo en éischte Mee eraus. Während dem Weekend natierlech scho gespillt a mir gesi lo hei perfekt mam Inkling Boy gi mer schonn an d'Splatoon Map an da gi mer direkt Mënze sammelen. Maja kucken mer eis dat u wéi dat ausgesäit. Et geet also 3 Minutten dauert sou en. Sou eng Partie, normalerweis och dës nach déi 10 Minuten, déi 20 Sekonn daueren, nee esou ass dat, wäert elo wahrscheinlech net klappen, dat ech alles an ee Paart kréien. Dofir hoffen ech emol, dat ech awer e bëssen Ofwiesslung ëmmer ka ginn. Dat ass eben elo Mënzen. Ech mengen, ech muss vill traditionell soen, bon, ech kann natierlech Folgendes soen, D'Mënze sinn och déi vun der Splatoon-Währung, lol. Dat hu se gutt gemaach, dat ass wéi Animal Crossing huet och seng Sternis, The Legend of Zelda d'Map huet eben och seng Rubine an dann hu se och mat Splatoon dat den Feature erabruecht, fannen ech ganz gutt. An de Problem ass einfach, ech hunn d'ganz Zäit d'Gefill ech hätt misse Splatoon hei spillen, sou ass dat, muss ech halt dru gewinnen, mee déi Map ass en Highlight fannen ech mol. D'Fro ass eben ob d'Spill och DLCs kritt, fuck et hunn ech mäi Mënze verluer, geet emol a meng sichen. Sou ech sinn heim dass an natierlech rem ech kommentéieren hei mat live dat heescht ass hei zu Brain AFK an ech vläit näischt erzielen an ech muss mech konzentréieren op des Work an hei et ass eben elo wat ech muss eng Kritik direkt äusseren um Spill ass offline Modi huet komplett u Value verluer voilà mir nerven dech mol e bëssen. Een erzielt net dass et Schued mee bon den Huren Aarschlach do dat kann jo nëmmen een aus Däitschland gewiescht sinn sou. Maja dir mierkt also d'Stëmmung ass scho gutt, Frëndschaften sinn am gaangen ze zerstéiert ze ginn, et ass mir awer kal, wat wëll ee méi? Mee jo esou ass dat. Den Offline Modi huet komplett u Valeur verluer an dësem Spill aus dem einfache Grond du muss se quasi guer net méi spillen ausser du wëlls wierklech nach e goldege Mario herno wierklech hunn. Sou lo gesi mer genervt. Leeft gutt de Moment. Also ech lussen lo hei. Et ass eben sou ass et an der Zäit. Charakter kënnen nach fräischalten eng Maare Kaart. Dat geet mëttlerweil och net méi. Fannen ech extrem schued dat se dat esou lo gehandelt hunn. Dommeg Chance. Et war méi gléck iwwerstand. Ech sinn elo am gaang natierlech alles, et ass quasi esou eng Missioun fir mech, bréngen sou schnell hannert sech wéi et nëmme geet. Mee jo, mir kucke mol eis dat Ganzt elo un hei, wéi et hei emol geet. Also den Offline Mode ass dat hei, genéisse mer natierlech. Sou, mir kucken eis vläit elo nach e puer Mënzen ze kropen, da géif et hei gutt goen. Also. Hei ass mat den Double Items geet och eppes Neies. Dat gëtt dem Spill erëm e klenge Push, ganz éierlech gesot. Ech si gespaant, wéi e sech virun entwéckelt, mee ech sinn optimistesch, datt dat Spill awer och hei am Land, ech mierken, d'Spill ass jo ufanks iwwerall quasi ausverkaf gewiescht, den Hype ass grouss, bon, d'Kritiker sollen natierlech just op der Switch soss näischt ze spillen de Moment. Oh shit, dat war net gutt. Stellen mer nach eng Kéier an mat e puer Mënze gesammelt. Nummer der 13. D'Kroun hu mer leider elo verluer. Do ass der wuel een getraff ginn. Mee bon, mat 13 Mënzen, mir hunn eis elo gutt geschlo fir déi éischt Ronn. Zweete géing jo de Breedbird leider gewonnen, mee do kritt een dann och Punkten. Also ech wäert och. ganz éierlech gesot, déi Punkten hei si mer egal, well ee scho um Arcade-Aart op der Wii U vill gespillt huet. Ech genéissen d'Spill einfach an jo, esou ass dat. A grad och mat Kolleegen vill ze spillen an wierklech de Battle-Modus ze feieren. Sou, Der gesitt also hei elo erëm vill nei Woohoo statt. Déi gëtt souguer um 3DS ugewisen. Ech wosst och net, datt den 3DS e Battle-Modus huet, esou vill hues de den 3DS gespillt deemools. Hei hei hei. Mee mir ginn d'Mondkolonie eng Kéier da probéieren, vläit ze wielen. Muss ee kucken, wat dobäi erauskënnt. Also d'Turnéiergrupp hunn ech erwähnt, den TL Come Back vun den CV's, mir probéieren et, mir hunn zwar elo méi klenge Kader wéi soss, mee ech wäert elo bëssen ofwaarden wéi de Release sech ausgesäit an dann kuckt een do nach Leit ze rekrutéieren an wisou ech wëll rëm dat TL CW spillt. Ech sinn der Meenung mir hunn hei am Land mëttlerweil esou eng Zeen déi behaapt si wären d'Revolutioun an der Gaming Zeen. Et ginn et ginn esou Sitë wéi d'RTL, déi schonn 10 Joer laang aktiv sinn mat Online Präsenz fir Lëtzebuerg gutt ze verkafen. An déi behaapten einfach si hätten dat elo alles erfonnt, et wär alles komplett vun hirer Säit aus gemaach. Dell Geeks hu se och erfonnt, déi Herrschaften, ech erwänen den Numm net, mee ech sinn der Meenung da muss d'Dell mir äntweren och domat. A Willy Fkent ass och schonn am Gaang ze äntwere fir E-Sports Equippen ze. Announcen, an ech mengen dat ass déi eenzeg Äntwert déi ee muss hunn, amplaz dat elo ee Monopol sech do entwéckelt, eng kleng Konkurrenz, och wann et keng offiziell Entreprise näischt ass, mee et geet schonn duer wa si vu Professionelle schwätzen a mir et einfach just sou fannen, datt mer genau dee nämmlechte Spillniveau hunn. Hei ass dann de Ballon Battle, kucke mer eng Kéier wéi deen ausgesäit, an hei ass och eben eng schéin, schéin Map, dat ass vum 3DS, déi ech ni op dem 3DS gesinn hunn wéi en ausgesäit. Voilà, do hu mer do den Naf. Néifen erwëscht, giff ech mol soen, den Nathan, ne? Ah, hu mir eis selwer erwëscht, dat ass ze cool. Also dat ass e Konschtstéck, wat ech nach emmer hikréien hei. Naja, esou vill dozou, dem Statement. Also et wäert déi nächst Zäit och e Videogame säin, elo grad an der Online-Präsenz. Vill Nokommen a mir hunn vill Leit déi eis do ënnerstëtzen an sidd gespaant, sou vill ass dozou. Also Dir mierkt also den Online Battle, ech wäert emol sou 20 Minutten awer kucken do an déi Richtung ze maachen, also 15 bis 20 Minutten, also net ze iwwerdreiwen. Sou, do ass de Baum 44, ass de coole Numm. Kritt ee mol e bëssen Leit, leider net.

Voilà, dat war gutt esou. Dat huet awer schéin gespillt vum Weichsy. Hunn hien och emol ze nennen, et ass mir egal. Wat hei eben eng Kritik ass, wann Jules all en Loftballon verléiert, gëtt da meng hallschent vun de Punkten erëm ewechgeholl. Dat ass schonn zimmlech krass. Mee also de Battle-Modus, e lieft erëm natierlech. Ech muss éierlech sinn, deen op der Kugel dee Snipen oder dee gesinn, deen ass opgeholl. Jo, den Clip op d'Am leeft perfekt. Et kënnt net un déi al Schanken u vun Nintendo awer, mee et ass gutt, dat se erëm déi Richtung e bësse ginn. An wisou net? Sou komm fält eng Kéier nach een Ballon ze sammelen. An do, dat gesinn ech, hu keng Këscht kritt, mee ech kréien trotzdeem dann erëm eng Këscht. Dat ass mer virdru schonn eins opgefall. D'Leit mussen dat och mol vläicht e bësse méi bei sech kucken. Jo, ma mir hunn grad eng Kroun op, dat ass zimlech gutt. A mir kucke vläicht hei an der Géigend e gi Basket spillen, dat ass och en neien Trick. Mol e bëssen auszehaalen mat deenen 12 Ballonen, dat wär jo scho Zimlech gutt. Hei benotzen dat bëssen Tricker andeems een ëmmer am Krees fiert, do verfollegt ee mech, hunn ech bëssen d'Gefill. Ah shit, voilà awer e puer erwëscht. Vläit kréie mer d'Koul verteidegt, vläit och net. Mir kréien eben elo emol eng Kéier drop ginn, sinn instantly 4 Mënze fort. Dat ass bëssen eng Kritik, fannen ech extrem schued. Mee bon, mir kucken eis elo hei ze plazéieren.

Wëll se eben ëmmer dann 5 Ballon verluer hunn an den Weichsee hat eben Chance, hat de Mésch krut, dann némme getraff gouf an domadder ëmmer den ewiger Zweiter. Ech mengen dat ass scho bal Karma fir mech. Hashtag Mechelcup 2016 also da wëss e Bescheed. Jut, ech hoffen also dat d'Spill och iech sou de Format besser passt also alles. Mir gi lo nach Luigi Menze spillen, mir hunn nach 11 Minutter, ginn nach vläit zwee am ganze rausgehäit, mee ech denken awer, Ab und zu, eemol e Mount, deen hei Format erauszebréngen. Marekat ass jo awer am Fong mäi Spill vun de Spiller, nieft Animal Crossing natierlech, dat hat mer scho bal vergiess. Mee mat Animal Crossing happelt et de Moment dacks näischt, annoncéiert an esou ass dat. Mir kucke lo e bëssen, also d'Suen wierklech e bëssen Updates erausbruecht erëm. D'Spill bësse méi dynamesch verbessert. Muss ee lo kucke mat der Zäit, ob een erëm de Punkt erreecht, wou d'Spill einfach, wou s de d'Flemm domadder kriss. Mee de Moment, et ass eeben d'Spill op der Switch, fir mol endlech mat de Kolleegen ze spillen. Et wäert vill gepusht ginn nach. An einfach de Fait, dat d'Spiller iwwerall hei am Land net méi ze kréie scho quasi sinn, ass scho krass. An et freet mech och als ee vun Team Lëtzebuerg, dee elo 10 Joer laang online ass, dee Mario Kart ëmmer erëm gepusht huet am Land. Voilà, mir geséit, mir sinn erëm en eenzeg Lëtzebuerger hei an der Community. Mee déi Nintendo Switch Lëtzebuerg Grupp, déi ass och gutt um Wuessen. Do si bal 400 Leit schonn am Ganzen dran an esou ass dat. Mario Kart 8 huet och scho 50 bis 100 Leit doduerch. Also sinn och vill, déi ebe scho Mario Kart spillen, awer net aktiv op Facebook sinn. Ech kënn Iech elo d'Friendlies ufanks gewisen, do war wierklech gëschter Owend, D'Reggele Samsde Moie si opgeholl an de Freiden de Restay. Do hunn 15 Leit, 15 Lëtzebuerger quasi, vläicht nach een Däitschen, deen ech kannt hunn, déi hu gespillt a gespillt a gespillt. An dat hei ass mengen ech de Bommemodus, jo, de Bomme-Battle, de Bob-Omb, de VGLU Maskottche gëtt emol hei vergewaltegt, géif ech soen. Voilà, esou héiert sech dat richteg un, esou, zack, zack, zack. Iwwerall Bomme verleeën an dann hoffen dat d'Leit se oft afueren. Hei kanns de eben 10 Bommen am ganzen esou farmen an dann ronderem spammen. Ass gudd gemaach. Updates sinn ëmmer gudd. Et muss een och bëssen mat der Zäit vläit matgoen. Voilà, mir hunn eent zu eent geschafft. Mir kréien natierlech hei ëmmer nach ofgezoun. Mee esou ass dat. Hu mer wierklech elo Pech, erausbrécht hu mer alles scho 3 vu 5 Modien haten. Ech wäert wahrscheinlech déi aner Loi net méi erakréien, herno op nach hoffen, dat et nach e weidere gëtt. An dass eben nach Räuber und Gendarme, dat ass den, fannen ech, den Zeeche vun, vun Etenno, dat se da awer et probéiert hunn. Voilà, mir hunn ëmmer kee krut, leider net. Voilà, mir hunn ëmmer krut, dat schon, ech gouf ageluecht. Ei, ei, ei. Also Räuber und Gendarme ass och de Favorit, ech mengen vum Blex, also vum Eric, dee bréngt och elo geschwënn e bësse Video eraus, mee deen ass mam Breath of the Wild gutt amgaang an ech wäert och Breath of the Wild Ech wees mol net op ech Video nach do raus brengen oder net, ech hat eng Kéier gesoot mee esou wéi Super Power Man A kënnt och e klenge Let's Player mee dat kënnt alles elo mat der Rou. Dat ass eben och ech sinn mam VGLU nach un engem Projet geschwënn am gaang erëm a mir hunn d'VGLU en général vill ze dinn am Moment well mer e bëssen eis Youtube Präsenz an aus Online Gaming Community mat Discord a Co e bësse pushen wëllen an ech mengen dat mir sinn um gudde Wee wanns de grad och Merk hat och als TL d'Leit hannerter stoen hues déi och dann do gär matspillen an denger Grupp. Stärken dat bis da klappen. Esou iwwerall Bomme verdeelen. Do war geschter och den Allahu Akbar Witz rem komm. Ech wollt deen zwar lo och net erwähnen, mee wéi ech lo grad drun duecht hunn, alles nei komm hu mir gesot, Allah, oh mäi Gott. Awer lo si mer um Punktchen, mer verléieren dann d'Halschent vun eise Punkte géif ech soen, oder? Jo, wahrscheinlech. Sou, dat ass Spam. Voilà, mir hunn e siwente Punkt krut. An ech si lo gespaant, wann ech elo eng Kéier drop ginn, wäert warscheinlech geschwënn de Fall sinn. Sou, als wann ech deem Hamm drun ofhuelen, ass et definitiv de Fall. Déi mierkt awer, d'Bomme sinn och zimlech. Hu se eng Räichwäitlimitatioun krut? Ah schon e Rekord, dat ass gutt. Jo, Dir mierkt also, d'Limitatioun ass do op 10 gesat, déi ass och menger Meenung no schonn e bëssen ze krass. Mee de Bommemodus, e gefält mer wierklech gutt. Voilà, nach 9, dat gesäit zimlech gutt aus. Weess mer jo erëm. Kuckt iech dat do un, dat ass einfach krass dat do. D'Hallschent redivdéiert, mee mat 4 Punkte si mer awer erëm nach Drëtte ginn an der Grupp hei. Also hu mer genuch Punkten och dëse Part hei gesammelt an ech denken awer, well mer elo bei 16 Minutte sinn, Dat war et fir dës Kéier. Soen iech Merci fir d'Nokucken an sidd gespaant op den nächste Part. Ech hoffen d'Format gefält iech besser. Ech ginn elo aus der Lobby raus, soss huelen ech nach Zäit fir eng Kéier d'Statistiken ze weisen. Oder ech maachen eben elo den Appell, ech kucken nach eng Kéier bei mengem Kollegen, dat spillt elo hien den Nero. Wou spills du? Do ass engem Turnéier deel, ok. Also mir nehmen elo hei, ginn et eben an d'Abtei Turnéieren, meng Favoritten, dat wäerten se och wahrscheinlech bleiwen, VGLU Battlegroup, do waren 9 Leit dobäi. Da war scho Party gesot. Dat ass Lëtzebuerg Community. Jo Community wat geet also da wëss e Bescheed ne, da hu mer scho méi wéi aner Leit an hei och an de Waste's hat mer der 11 zesummen. Also ech hoffe wierklech dat dat e Projet ass dee mer duerch pushen an dee gëtt um Site geupdatet. Esou mer kucken natierlech elo hei nach an 100 CC Cup do hu nach vill matgespillt an ech mengen. De Sam hat d'Konscht hir Kikruz an ass nach emmer an den Top 20 vun der Welt, also d'Perl ass back bitches ne, good job Sam, ech hunn dech elo hei eng Kéier erwähnt well ech hat wierklech gesi gehad an ech mengen dat do ass wierklech eng Konschtwierk fir do am Top Rank ze sinn. Eise But ass et wierklech fir weltwäit ze krigen, eng Kéier an Domtendorf, Saeilus, do si och hei zu Lëtzebuerg dran, do sinn och 700 Leit dran. Mee de Moment gesäit net dono aus. Nee, d'Lëtzebuerger hunn et op Tendo deabonnéiert. Dat ass och gutt sou. Dat war et dann vu menger Säit aus. Mir ginn elo nach eng Kéier zréck. Ech weisen iech d'Statistiken kuerz. Dat huet sech eben och geännert. Eng Kéier sou. Also dat ass gutt gemaach menger Meenung no. An hei gesäit ee scho, Lëtzebuerg ass back. Lëtzebuerg presentéiert d'Ländche, also mir presentéieren d'Ländche gutt am Spill, wéi gesot.